President, Kolleeginnen a Kolleegen, wärend dem Etat de crise groufen duerch de Règlement grand-ducal vum 25 Mäerz eng ganz Rei Hëllefe fir Betriber decidéiert. D'Zil vun dësem Projet ass et elo, déi verschidden Aiden, déi et ginn, an engem Gesetz ze fusionéieren, fir d'Aide d'urgence temporaire bäizebehalen an nach e puer weider Méint zur Verfügung ze stellen. Alles schéin a gutt, kann ee soen. Wieren do net eng Rei Schéinheetsfeeler, déi mer elo leider net behuewen hunn, ier mer dat Gesetz hei elo stëmmen? D'Betriber, déi wëllen an de Genoss vun dësen Aide kommen, mussen hir Demande bis de 15 Juli agereecht hunn. Här President, de fofzéngte Juli, dat ass schonn net méi laang. Souwuel d'Chambre de Commerce wéi och de Statsrot kritiséieren dësen Delai dofir och ferm a fuerderen, datt een hei nobessert an den Delai nach eng Kéier verlängert. Ech mengen, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wann ee weess, viru wéi engen Erausfuerderungen d'Betriber am Moment stinn, da wier et nëmme fair, hei nozebesseren. Och mir Piraten sinn der Meenung, datt dräi Wochen, respektiv, wéi de Kolleeg Marc Baum et richtig gesot huet, 15 Schaffdeeg ze kuerz si fir Entreprisë fir dës Aiden ze sollicitéieren. Här President, hei kéinte mer méi kulant sinn a mir hu jo nach virum 15 Juli Chamber a vläit geschitt nach e Wonner am Interêt vun de Betriber. Mir gesinn alleguerten, wéi staark d'Kris d'Entreprisen trëfft. Mir Pirate gesinn dat dofir änlech wéi d'Chambre de Commerce, déi verlaangt, datt weider Aiden solle geschafe ginn, wëssend, datt d'Kris eben esou schlëmm ass, wéi se ass. Mir gesinn de Moment, wéi Betriber hir Aktivitéiten opginn. Ech menge, mir sollten dat als Warnsignal gesinn. E Warnsignal, elo net op der falscher Plaz ze spueren, well seele waren esou vill Horesca Fonds de Commerce um Marché ze kréie fir esou niddreg Montanten wéi am Moment. Seele gouf et esou vill Betriber, déi a Schwieregkeete sinn. Wien huet missten zouman an domadder direkt eligibel ass fir déi Aiden a wien net, do ginn et och nach ëmmer keng méi konkret Erklärungen. Et gëtt weiderhin op déi bestoend Texter verwisen a mir wëssen alleguerten, an déi Diskussioun ass hei am héijen Haus gefouert ginn, datt déi net ëmmer richteg oder stringent oder kohärent applizéiert goufen. Et gi Betriber, déi krute vum Ministère op hir Demande fir eng Aide gesot, Dir sidd net eligibel, Dir hätt kéinten opmaachen. Genau déi selwecht Betriber kruten awer vu Beamte vun der Police oder Douane gesot, Nee. Dir musst zou hunn, ech hat dozou eng Question parlementaire gestallt, well et eng Zäit laang d'Gerücht gouf, datt do de Code NACE gegollt hätt. Deem ass net esou, wéi de Minister mer an der Question parlementaire 2158 beäntwert huet. Mee da froen ech, Wat waren dann déi konkret Krittäre fir zouzemaachen, wann de Ministère op där enger Säit dat eent seet, A Beamten, déi anere Ministèren ënnerstinn, muss ech éierlech soen, eppes anescht um Terrain gemaach hunn. Ech mengen, datt mer do an dësem Text hei hätte kéinte méi prezis sinn an net nëmmen déi Konditiounen, déi mer elo festgeschriwwen hunn, huelen. Dann muss ee sech natierlech och d'Fro stellen, Wéi kënne mer d'Betriber méi séier ënnerstëtzen? Méi séier, well et ginn nach ëmmer keng Limitte wéi séier de Ministère muss äntwerten. Mir krute gesot, datt an deene leschte Wochen déi Äntwerten ëmmer méi zügeg erausgaange sinn an datt d'Beamten do och heroesches geleescht hunn, datt dat séier geet. Deenen och Merci gesot fir hiren Effort, mee nach ëmmer kommen eenzel Dossieren zustanen, déi eben eng ganz laang Zäit brauchen. Entrepreneuren, déi an der Kris, wou et wierklech op all Dag an der Trésorerie ukënnt, wochelaang waarde fir hir Aiden ze kréien an domat an enger Ongewëssheet sinn, hei wär et gutt, wann een nach eng Kéier kéint eng Schëpp dropleeën. Här President, iergendwou ass de Wuerm dran. An awer, mir Pirate begréissen dëse Projet de loi, well et ass absolut néideg, eis Entreprisë esou wäit et geet ze ënnerstëtzen. An awer hätte mer eis eebe gewënscht, datt et plazeweis méi wäit géif goen. generell méi Aiden zur Verfügung géif stoen a generell och d'Kritäre méi kloer wieren a méi oppe wieren a schlussendlech, datt et natierlech séier geet. Ech weess, dat ass net ëmmer ganz trivial an och dofir nach eng Kéier, Mir begréissen dëse Projet. Eng lescht Fro, wou de Minister mer awer vläit da kann drop äntwerten, Wien ersetzt deene Betriber, déi laut dem Ministère hunn däerften opbleiwen an awer vun de Forces de l'ordre zougemaach goufen, hir Perten, déi iwwert déi Aiden, déi se hei kënne kréien?